Пут япкач. Шундый рәхәт кул чапкач. Юкса башка җирдә Илмирга чабалар, миңа чапмыйлар. Ә сез чабасыз. Таныдыгызмы ни? Әйе, шул, шул инде мин, шул модный пять топор зәйтүнәсе. Сездә дә бар бит, име зәйтүнәләр? Буларга тиеш һәрбер җирлекнең үзенең бер зәйтүнәсе була. Инде әйтәм ич, менә мин үзем пять тапор зәйтүнә. Матур апа, син пять тапорны беләдер инде, белмисеңмени? Пять тапор. Пять тапор. Биш балта, ана теге матур апа белә. Бас әле, бас әле, бас әле матур апа, бас. Менә кул чабыгыз, карагыз нинди. Ва, рәхәтме апа кул чабкач? Вот, биш балта, пять и биш була, балтасы тапор була. Менә шы э, калан астындагы пять тапор биш балтаның модный зәйтүнәсе мин. Нык рәхәт кул япкач. Модный дигән исемне мин үземә үзем куштым. Кешеләр шанып китте. Кешеләр шанып киткәч, хәзер гел модный булып йөрим. Менә бүген сезнең яныгызга да бик матур кызыл костюмымны киеп килдем. Килешәме? Килешәме? Килешәме? Нигә соң ныгытып чапмыйсыз килешкәч? Балерина кебек име? Юк, матур апа, минем күлмәкләрем күп, вагы да бар, ансын кимәдем. Якасы каралган. Икенче ягын кимәкчием, ул ягы да каралган. Өченче ягы юк. Ярар, сылу кешегә сылу кабыгы да килешә диләр бит инде. Ә бу костюмны миңа күрше Югәри апа биргәне. Төпчек кызы чулпаннан калгач. Ә чулпан шундый да озын булып үсеп китте дә, аңа бу күлмәк кыска шулай гына тора. Кими башлый. Юкса чулпан болай да озын кими. Гел шундый кыска киеп йөри, менә чак кына иелсә, барлык эчтән кигән киемнәре күренеп бетә. Кигән чагы булса. Ә миңа килешә. Әйтәм ич, сылу кешегә сылу кабыгы да килешә дип. Шуңа күрә дә мин инде барлык барлык модный нәрсәләргә өйрәнеп йөрим. Менә хәзер бит инде яшьләр төрле төрле төрле төрле телләрдә сөйләшергә өйрәнәләр. Чит илләргә йөриләр. Сез дә беләсездер бит инде чит телләр. Белмисезмени? Начар. Мин беләм. Менә мин менә мин күп беләм. Мин татарча беләм, урысча беләм, башкортча беләм. Матур җирдин син башкортча беләсеңме? Башкортча. Актанышлар бар и белергә тиеш. Беләеш, беләеш. Һаумыһыгыз дигәч, башкортлар ничек дип җавап бирә? Һау-һауны әттә белә инде аны. Һау-һау дип утыра тегендә белә. Һаумыһыгыз дигәч, башкортлар әйтә һаумыһыгыз ди. Ә син урысча беләсеңме? Менә әйт әле, урысча здравствуйте ничек була? Үзен син исәнмесез. О, Казан, Казан дигән буласыз. Здравствуйте, здравствуйте була инде ул. Мин хәзер сезнең кебек буда илешеп утырмыйм. Мин хәзер инглизчә өйрәндем. Сөйләп күрсәтимме? Нәрсә иде? Асад кул чапмагач сөйлиләр димени? Юк, болай гына аз. Яра ялынмагыз, сөйлим инде, барыбер сөйлим. Болай.

Бас, бас, бас, бас! Бас, кычкырып сөйлибез бергә, әйдә. Син только урысча сөйлә, мин татарча сөйлим. Каясың син? Күрмим бит мин сине, картошка. Ан син дә беләсеңме? Әйдә кызый, без татарчасын сөйлә. Булар аңламый. Хәзер без аларга татарчасын сөйлә. Сөйләп күрсәтикме менә матур кыз белән? Какая симпатичная. Сөйләп күрсәтикме дим? Ну, ныгытып сөйликме? Или былай гынамы? Ныгытып сөйликме дим? Ну, ныгытып булгач, баз инде, баз. Менә болай була, яра, болай була. Яфаланма, кыз, яңадан конфет бирімен сөйләрсең әле. Рай. Бер бәрәңге, ике бәрәңге, үч бәрәңге, дүрт, биш бәрәңге, алты бәрәңге, җиде бәрәңге, күп! Дигән шигырь бу. А, теге галстуклы Пеләш абый да көлгән була. Нигә көләсең? Бәрәңге туры мин серьезно сөйлим. Бәрәңге турында булганга көләсең да? Әллә син бәрәңге ашамыйсыңмы? Синме? Син бәрәң, ана борыныңда бәрәңге чаклы булып беткән инде. Ашыйм, ашыйбыз, ашыйбыз. Бәйрәм генә барыбыз да ашыйбыз. Менә мин беләм әле. Менә туган авылларыннан качып китеп, шулай шәһәрдә яшәүче бик күп ялкаулар. Ялкаулар. Хәтта туган авылларына да түлке шул бәрәңге алыр өчен генә кайталар. Юк, алар кадып алыр өчен кайтмыйлар. Тияп алып килер өчен кайта. Юкса бит җаннарым туган авылга бәрәңге өчен генә кайту димәгән. Анда ешрак кайту мәслихәт. Үзе килә алмый ул синең янга. Мин үзем еш кайтам пять тапорга. Безнең пять тапор зур, зур булгач мәчет, күп мәчет булгач мулла бар, мулла булгач әлбәттә Сәдәка положено. Мин дә алып кайттым, ләкин хәзер кеше сәдәканы бик мәдәк итеп, ике сумнан гына бирә икән. Мин биш тәңкә алып кайткан идем, алып кайткач бирдем инде. Наки мулла сәдәка питак. Ике тәңкәсе хәердән, өч тәңкәсе так китсен дидем. Алды да ачуланып утыра. Син нишләп сеңлем болай Ходай йортында урысча сөйләшәсең? Так никак нельзя, ди. Соң мулла абзый үзең дә урысча сөйлисең бит дигән идем. Үпкәләде. Үпкәләде, үпкәләде. Сдачасын кайтармады. Ә кайтармаса кайтармас инде, минем исем китми. Исем китми акчага. Бар бит ул, юклык белән генә күренми. Бирә торалар, туздыра торам, барлык модный нәрсәгә. Менә хәзер бит бик модный э, айфоннар. Сезнең бармы айфоннар? Бар. Синең бармы ни апа? Нинди ферма синең? Ватылды фирмасымыни? О, синең кыйммәтле. Мин андый ук кыйммәтлене алмадым. Мин, мин мондый простойны детский мирдан алдым. Бер кнопкасына баскач, алло, как дела? Дип сөйләшә. Хәзерге шуның белән сөйләшеп утырам. Былай, простой телефоннан сөйләшәм. Әле ахирәтем Гөлшикәргә шалтыраттым кичә. Шалтыраткан идем, Гөлшикәр, хәлең ничек димен. Гөлшикәрем елады да җибәрде. Ой, Зәйтүнә, хәлем бик начар. Нәрсә булды дим. Ой, Зәйтүнә, ямьсез җиремә чуан чыкты. Обо, Гөлшикәр, кара үзеңне өченче көн урамда күргән идем, битеңдә бер генә дә чуан эзе юк иде мен. Үпкәләде. Мин аны аңламадым, нәрсәсенә үпкәләгәндер инде, аны менә әйтә әле менә матур апа, ямьсез җире бите булмагач. Юк, син көләсең, менә үзеңә чуан чыкканы бармы соң синең? Ямсыз җиреңә. Алла сакласын, он он айшор нәрсә. Аның белән врачка бару мәслихәт. Ә безнең Гөлшикәр врачлардан курка. Гомумән нәрсәсеннән курка торгандыр врачларның. Мин үзем гел барам. Без менә ай саен барабыз. Шулай диерме, әле бер көнне генә бардым да, мин килеп керү белән врач абый миңа карады да, чишенегез ди. Әттәттәт, ансат икән. Әйдә башта үзең чишен, дидем. Әйдә матур абый, синең белән дә врачлы уйный булды. Мин кипкенне салам, син. Ә, Буксармыни? Ул кайтып киткәч керерсең әле. Уйнарбыз, дияме? Мин башладым. Кадерле дуслар, шаяра шаяра аралаша аралаша дәвам итәбез һәм инде әйткәнемчә, бүген бөтен теләкләр дә кабул була.